abusuafoɔ mema wakɔ aba de ba DKTV GH so ɛnɛ dua yi. Ɛbere aso sɛ yɛde agokansi mu nsɛm ɛbrɛ mo ɛwɔ DKTV GH so. Tɛntɛm sɛ ɛbɛhyɛ aseɛ afiri President Cup ɛkɔɔ so ɛnɛ ɛno mu na yɛbɛdɔ mu asu kɔ yie papaapa. Yɛdikan bɛka kyerɛ wo sɛ Shatta Wali ɛbɛpie mu wɔ hɔ. Ɛnɛ ɔbɛpie mu nyɛ asɛm ketewa na wohwɛ no afadeɛ a ɔde bɛpie mu anyɛ asɛm ketewa koraa. Menim sɛ awɔ bi atie sen kan deɛ a wohwɛ afadeɛ a ɛhyɛ Sɛtɛwale sɛ emu nwi ne emu hyew a Sila ne saa abranteɛ yi but yɛgu so ɔwɔ pɛfɔme no ankasa no ɔworɔe ɛma yɛhu sɛ singlet hyɛ no a ɔpɛfɔmee kamakama fifteen minutes mfa nsɛ fifteen minutes after the first half no ɛna abranteɛ yi ɛbɛgye stage no ɛpɛfɔmee kamakamakama ante a yɛte nyina ne sɛ Shatawale ancharge o ɛm sɛ wanyɛ hwee yɛse wɔbɛbɔɔ no free Wɔbɛbɔ no free of charge nso so wɔ hɔnom. Na Ɔmampɔne John Dramani Mahama, before the game, aft eh, some, before, some few hours before the game no, ɔbɛpostu no wɔ social media sɛ, I will have to present the President Cup to one of the Ghana's two great teams, Hearts or Kotoko. Ɔse, who do you think will win? Wei yɛ nsɛm a ɔdii kan de bɛtoo social media ansa na wɔkansi no ankasa ankasa ɛbɛkɔ so afiri John Dramani Mahama nso so ɛwɔ hɔnom na bɔhyɛ bebree ɛkɔɔ so yɛbɛkae a Greater Accra Regional Minister ɛde bɛtoo dwa sɛ ɔno nso prɔmise Hasofo players no sɛ sɛ wɔn tumi wini a thousand five hundred dollars ɛkɔ ɛde ama wɔn mɛma wura mfi so sɛ Minister nso so ɛde bɛtoo dwa ama ɔno nso sɛ sɛ wɔn tumi fo kɔtɔkɔ sɛ wotumi wini a wɔn nso so ɛnya um thousand US dollars for na kyesɛ promise no na ano ɛɛhye yie papaapa a yɛhwɛ Ashanti regional uh minister ne deɛ no na yɛde compare uh greater Accra regional minister no so a na ɛsɛ na ɛmu ɛɛden yie paa ɛna ɛmaa tension ɛstartee sɛ ɛɛba uh president cup no a yɛɛkɔ so no mu na yɛhwɛ maame no a ɔse every goal you score against Asante Kotoko on Sunday We will give you thousand dollars ɛno ne asɛm a Maame Linda Oklo, ɔna ɛyɛ Greater Accra Regional Minister, ɛde too dwa nso so wɔ hɔnom. Na yɛhwɛ Two Coaches no a yɛ Didi Dramani a ɛnnɛ ɔno no no ɔ represent Accra Asofolk ɛna Karim Zito a ɔno nso represent Kɔtɔkɔ. Saa two coaches no nyinaa no yɛ coaches a before wɔn abɛhyia no na Didi Dramani awini trophies ɛwɔ Ghana mako mako five. Didi Dramani awini five trophies ɛna Karim Zito nso awini four. before ɛnoa game ɛɛ before ɛyɛ presidents ɛyɛ cup no ɛɛ sunday na etwaa mu no na sei na na wɔn trophy winning no esi teɛ na yɛ toa so a wohwɛ mfo mfonyin a etwa gu yi a wɔn mmienu nyinaa kɔ hyia mu wɔ pitch ne so a anigyeɛ so kyerɛ sɛ wɔn seseresere edi nkɔmɔ bɔ nyɛ asɛm ketewa na sɛ ne nyinaa kyerɛ sɛ game no a yɛbɛkɔ so no nyɛ ntɔkwa na mmom ɛyɛ akansie agokansie a yɛbɛdi ama ghana nyinaa ni agye nso so ɛwɔ hɔ nom. Yɛtoa so a, yɛhuu sɛ na flag bi retwa gu wɔ Kɔtɔkɔ supporters no mu paa, na na wɔatwerɛ sɛ, Woyɛ support from heaven. Wei na yɛkɔbisa sɛ, na nneɛ heaven hɔ no, hwan na ɛte hɔ a ɔne support api Accra Sports Stadium a ɛnnɛ ɔresupport Kɔtɔkɔ yi? Yɛtwene pɛn Kɔtɔkɔ supporters bu sɛ wɔn a wɔkyerɛ sɛ, Nana Pole a ɔnyɛ ne baabi kɔ no na nnɛ ne kra ne ne biribiara ta Kɔtɔkɔ akyi a nnɛ ɔresupport wɔn a that time no. Ɛno nso ne nsɛm a na ɛno nso ɛfiri wɔn nso so reba. Yɛnhwɛ mmerante a gye pene ɛmaa saa two teams no na yɛkɔ kɔtɔkɔ afa mu a, Mohamed Kamara na ɛda post mu, yɛwɔ Francis Acquah, yɛwɔ Zakaria Fuseni, Samba Onair, Kwame Poku, Emmanuel Antwi, Patrick Asiedu, Abert Amoah, Sed Kwadwo, Lord Amoah ɛna Peter Amidu Acquah. Mmeranteɛ du baako wei na gye pene de gyina mu de maa Korɔbea Kumasi Asante Kotoko. Yɛtoa so wɔ House of Oguasoɛ nso a, Asogo so mmeranteɛ du baako a wɔn nso gyee penee de ma wɔn no, eh, Sharif Shaibu ne goalkeeper ɔno nso da mu a Emmanuel Amankwaa nso so gyina mu de ma wɔn, Ransford Mensah, Kevin Osasi Be, Konadu Yiadom, Raphael Amponsah, Stephen Appiah Asare, Kwasi Asma, Hamza Issa, Mohammed Hussaini ne Mawuli Wayo. Wei ne mmeranteɛ du baako a wɔn nso gyee penee de gyina mu maa Gros sakraa so folk a yɛde tentam so soso wɔ hɔnom, na refri a ogyina mu tenetene danedane agokansie no yɛ Reginald Collins Amoah, ɔno ne center refri. First refri no kɔ de ma Kwasi Brobbey, ɛna second assistant refri no yɛ Emmanuel Dolagbanu, ɛna fourth refri no yɛ Charles Bulu. Wei ne mmerante a wɔn nso so gyina mu represent refri a wɔdanedane dwumadie no kamakama kamakama nso so wɔ hɔnom. Na first half no gu so kɔ so no ara, ankyɛ biara, ɛna Hamza Isa to aten a ɛdi kan de tia Kra Kotoko. Na ne nyinaa yɛ mistake bi a Kamara kɔ yɛeɛ ɛna ɛmaa Hamza Isa nyaa first goal de maa Glorious Accra Hearts of Folk. Nti first half no kɔɔ n'awieɛ no na Hearts of Folk lidi one goal to zero against Asante Kotoko. Na yɛkɔ baeɛ a yɛahunu nsesaeɛ a ɛkɔ baeɛ de ahu sɛ Didi Dramani ayi Ɔsɛasibe afiri mu. Reason no deɛ we are yet to know deɛ nti a ɔyii Ɔsiasi bi firii mu ɛna ɔde new defender baeɛ. Na Kɔtɔkɔ deɛ ɔbaa Peter Amidu Akwa faa bɔɔl bi wɔ flanse hɔ tɛnee deɛ ne ne nan afaa so yɛɛ cross ma Konadu Yiadom sɛ ɔɔ clear de ne ti repem afiri hɔ deɛ ohua ne sɛ ɛhyɛ pole no mu a Konadu Yiadom ate ka no de ama Kɔtɔkɔ a ɛkɔyɛɛ own goal nso so wɔ hɔnom. Ɔmbɛpaase yɛ ankyɛ biara na another canter nso so suiɛ. Albert Amoah enya ball bi ɔdane de maa Kwame Poku, ne left no de too mu na akɔyɛ two, one against Hasofolk a wɔn de two minutes, kɔtɔkɔtɔ two minutes ɛhyɛ two goals ɛwɔ Accra Sports Stadium mu a ɛnna ɔkansi de kɔ n'awieɛ no na akɔyɛ two goals to one in favour of Asante Kɔtɔkɔ anɛ Kɔtɔkɔ na yɛaka no wɔn sɛ twenty twenty five Presidential Cup no wɔn na ɛyɛ winners nso so wɔ hɔ. Man of the match no kɔ de ma Peter Amidu Akwa. Aberanteɛ no bɔɔ ne ho mmɔden yie papaapa. After the game, Coach Didi Dramani a ɔyɛ Hearts of coach no de nsɛm bebree too dwa. Deɛ ɔka nyinaa ne sɛ, It is part of the industry. At time, we were controlling controlling, we lost a key player, Ɔsɛɛse Be, they took a chance and so we have to acknowledge that we are in progressive pro process. I am very impressive with the composition and the execution there is a lot we have done but there is a lot we have to put in I believe we will get there with some adjustment we love the fans so much we want to see more of this na sɛ nsɛm a ɔpanin nyinaa ka ne sɛ ɔno deɛ ɔhu sɛ ɔsɛ si bi pira opira yi a woyi ne firi mu no ma kwan bɛda hɔ ma kɔtɔkɔtɔ teki wɔn chances nyinaa ma wɔn tumi ɛna ɛma wɔn tumi ɛdi saa nkunim no wɔn deɛ wɔde ma wɔn sɛ kɔtɔkɔ bɔɔ no ho mmɔden yie papaapa baasa rosi huu fans no so wɔ stadium na ne gyee na ɔpɛ sɛ ohunu mmɔɔ biko ohunu sɛ ɔbɛma haso fans nyinaa good performance nti wɔn nkɔ so amra stadium na wɔn mehunu bɔɔ a ɛɛfɛ bɔɔ a akɔnnɔ paa ɛno nso ne nsɛm a coach didi dramani nso so ɛde to dwa ekobu sɛ abdulkarim zito sɛ n'anim nyinaa yɛ sedeɛ sedeɛ all smile kyɛ sɛ anigye aba ɔsɛ ɛnokorɛ anigyeɛ no de aba na na timu a ɛfa no so ma no ba na ɛrema no yɛ mmerɛw ɛsiane sɛ sɛ wohyɛ Hearts of Oak gye kaapo deɛ a yɛ na anigyeɛ no yɛ sononko nti deɛ ama n'ani agye no nyinaa no yɛ eh, Hearts of Oak a ɔhyɛ no adeɛ agye no na mɛma werɛ mfi sɛ saa match no so ka wɔn preparation no a wɔn prepare for cup, eh, Confederation Cup no ɛne nyinaa ka preparation no na wɔbɛsan so akɔ South Africa nso akɔbɔ training match bi nso so nso so ɛwɔ hɔ no nsɛm a Abdul Karim Zito nso so de too dwa nso so ɛwɔ hɔ nom a yɛhwɛ match no kɔɔ n'awieɛ no a, Kofi Adams a nnɛ yɛ Sports Minister nso so donatee ten thousand Ghana cedis de maa Asante Kotoko winning team no sɛ wɔn nso so nyɛ because wɔn abɔ wɔn ho mmɔden yie papaapa. Ɛno nso nsɛm a ɛfiri wɔn nso so ba. Aberanteɛ a ne picture da so yi, yɛfrɛ no Zakaria Fuseni. Zakaria Fuseni yɛ Berekum Chelsea foɔ captain a former player a nnɛ wabɛpiem wɔ Kotoko. Aberanteɛ yi ne Samba Onee na ɛbɔɔ four and five, na yɛrebisa sɛ, sɛ wohwɛ Akoye performance a ɔdaa no adi wɔ Accra Sports Stadium mu a, yɛ compare ɔne Abloh, Joseph Abloh a, hwan paa na ɛsɛ sɛ ɔstarte de ma Asante Kotoko? Nkurɔfoɔ hu no sɛ ɔna kɔ so maa penalty no baeɛ no, but yɛyi ɛno firi mu a, akwaa no performance no was fantastic, na ɛsɛ Zakaria Fuseni no bɛtumi abɛbɔ adwuma papaapa wɔ korɔbea kumaa Asante Kotoko, ɛno nso nsɛm a ɛfiri wɔn nso so reba so far. Kotoko mpanimfoɔ nso abɔ wɔn mmɔden akɔ present two trophies a wɔgye no season a atwam yi a ɛyɛ FA Cup no ne Presidential Cup no nya de akyerɛ wɔn partners sponsors a ɛyɛ Hisense a nnɛ ɛnnɛ wohwɛ pictures a atwa gu yi a na sɛ ɛno ne ɛyɛ a wɔde akɔkyerɛ wɔn fɛfɛɛfɛ kamakama paa. Konadu Yiadom Konadu Yiadom na nnɛ Hearts supporters no aso agu ne so sɛ ɛɛ yɛatete wɔn atete sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛ renew ne contract no wɔn deɛ wɔn deɛ wɔn sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ a ɔnkɔ Na ɔno goals a wasan ama Hearts of Oak kura no, deɛ wahyɛ ne ho ama nkorɔfoɔ koraa dɔɔso kyɛn deɛ wahyɛ ama Hearts of Oak, nti wɔn nhunu ɛɛ ne sɛbi oo ne so mfasoɔ biara wɔ team no mu, nti Hearts of supporters kyerɛ sɛ Konadu Yiadom bɛfiri team no mu akɔ a, ɔnkɔ, wɔn deɛ wɔn nhia no, ɛno sɛ nsɛm a ɛfiri wɔn nso so ɛɛba. Ɛmerɛ a Asante Kɔtɔkɔ ɛpresɛntee trophies mmienu a wɔn agye de kyerɛɛ wɔn Hisense wɔn partnership sponsors no, Hassens nso ayɛ adɔeɛ sononko de ama kɔtɔkɔ fraternity kɔtɔkɔ players no nyinaa ama kɔtɔkɔ each kɔtɔkɔ player biara 43 inches of television a ɛmono dwan a wɔde ama players no sɛ obiara nkɔyi so mfa nkɔbɔ ne dɛmbɔ yi na ɛsɛ ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri hɔ nso so ɛrebae. Yɛhwɛ presidential cups a ɛnɛ Asante kɔtɔkɔ awie ni a since 1973

Hasselfok nnwinii baako koraa, wɔabɔ drɔ baako. Kɔtɔkɔ akye Hasselfok ahyɛ no mprɛ mako mako five times. Ma menni app bi ho adanseɛ nkyerɛ wo. Yɛfrɛ no Affinity. Affinity app. Wodeɛ kɔ Play Store anaa Google Play

CE six CHE wobɔhyɛ hɔ wie a wafele nyinaa wie no wɔbɛka akyerɛ wo sɛ yɛ deposit anaasɛ wa yɛ deposit hundred cedis na woyɛ deposit hundred cedis a ma no nam two days after two days no kɔhwɛ wo hundred cedis no na hwɛ deɛ sika no ayɛ wobɛkɔ no na sika no wanya wo ten cedis abɛka ho after sɛ wayɛ hundred cedis no yɛde ten cedis aka ho sɛ fa no free fa di ɛne wo sika no nyinaa Na saa taxi no de no abɛka ho na wode bi tɔ airtime, wode bi tɔ bundle ama nkurɔfoɔ, all networks, woyi bi, wosɛnde bi, wo no, na worebɛde wo credit score. Nti yɛka sɛ credit score a, ɛno na yɛhwɛ so de ma wo besea wɔ platform no so. Ɛyɛ bank o, ɛyɛ digital banking system a ɛyɛ online, woa wo bank, woa na wo manage wo biribiara. Ka hu sɛ biribi a wobɛsɛnde afiri so, sɛ airtime, sika a wobɛsɛnde afiri app no so ama number biara no, Yɛnte o, ɛyɛ free. Even wode sika koraa to app no so koraa so, yɛnte, ɛno nso yɛ free. Nti ɛyɛ bank a ɛyɛ w'ankasa ɛhyɛ wo bɔtɔ mu a ɛwɔ w'ankasa wo ho wo nkyɛn a ɛbɔ, ɛyɛ Affinity. Affinity na medi ho adanseɛ kyerɛ wo no. Nti wo referral code na mede ama wo no. Wo nso wo wie a, mede link no bɛma wo, DKTV bɛpost link no de ama wo, wo follow a ɛbɛtumi de wo akɔ na woakɔ download app no na wo nso so woatumi abɛ joine the online digital banking institution no ho na wo nso woatumi a enjoy deɛ ɛkɔ so nyinaa bi. Aha na ɛbɛma kwan ma DKTV de mo asi. Woba so a, share video no, sɛnde ma wonya subscribe yɛ a subscribe na sɛnde videos no ma afoforɔ na wɔn nso nhunu nsɛm a anaa wonte nsɛm a ɛretwa gu wɔ Ghana aha. Until then, stay focused and stay blessed. I love you all. Bye bye.